Awau ki matou kaua kia whakawai engari whakaorangia matou i te kino. Nau hoki ta rangatiratanga te kaha me te kororia ake ake ake. Amene.
I roto i tenei wahanga o ta tatau karaki, he to matou matua i te rangi. Ai. E, kai te korero koe ki te atua, ne? Ai. A he aha koe korero ai ki te atua?
Na, na noa i whakawhariki e ra korero ma matou. I a ia i hiko i Kiriona i te Matua o te Whenua ko tāna tama kotahi a Iukaraiti, ā, he huitai ia me ōna ākonga. āna ākonga e mea atu, E te Ariki, me pēhea tātou i nui atu? Kātahi ka whārikihia, ka whāngai ki a rātou tērā o ngā inoi. He tauira pai mā rātou, he tauira hoki mōku anō, ā, nā tērā, ka whakarauika, ka whakawhāriki ki a māmā atu e runga te reo rangahau i tēnei rā, nāna anō whāngai ki ahau, ka whāngai hoki ēnei kōrero mā mātou e whakarongo.
Tipu ake te iwi Māori i roto i tēnā karakia, nē? Āe, koia.
E tō mātou matua i te rangi. Āe, koia. Kia tapu tōu ingoa, kia tae mai tōu rangatiratanga. He aha tērā ki a koe? E tō mātou matua te rangi, e, kia tapu tō ingoa, kia tae mai tō rangatiratanga.
Ahau e mea ana, mai, mai te tau 1814, i a tātou, e, a taku ake he hapū, a, o Ngāti Torehina, a, i rangona ērā, ērā kōrero i te wā tuatahi, 1814, ko tai, E rua rau, rua tekau mā, tau tekau mā rua ngā tau ki muri. Nā tērā wā tae noa ki tēnei e mea ana he kōrero hapū ēnei ināianei, arā he kōrero e aro ana ki a wai ki te Atua Ka Harawa, ki te Matua i te Rangi, te tapu tonu o tōna ingoa. Moe hoki ana tātou he a tēnei mā te mana me te tapu. Kei a, kei a Pātai tērā kōrero mō te mana me te tapu, he kōrero anō hei tā Māori Marsden. Ā, ērā mea katoa he pai te whakarite te rā, te hui, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā akonga, ngā akoranga, ngā wānanga, ērā mea e pai te timata te tai kaupapa. I te whakaaro, ko wai te atua, kātahi ko wai, ā, ā, ko tōna tapu, tōna ingoa, ērā mea katoa e whakarite ai te tangata i roto i ōna mai. E te iwi ka rongo tātou i tā tātou manuhiri, pai tonu rā kia kōrero atu koe, ki a Tari Rongahau, ko wai tēnei tangata e kōrero mai nei? Mihi, mihi nui ki a tātou e, e whakarongo mai nei tēnā koutou katoa, he uri tēnei nō Te Tai Tokerau, nō Te Tai Tokerau, ā, he uri nō Hokianga Whakapau Karakia, ā, hononga anō ki konei o, ki Mātaatua, Ā, he hononga ki Ngāti Whātua ki Kaipara, ā, engari ko ōku hononga o roto o Te Waka o Mātaatua ki roto o Ngāi Tai ki Tōrerenui-ā-Rua, ā, i whānau mai taku karani ki Te Teko. Ō, Whānau mai wēnei taku, te taku kāinga o karani ngā kei, kāinga kei katoa. Te Teko. Ā, ia, so Ngāti Whātua, Ngāpuhi, ā, Ngāi Tai ki Tōrerenui, whānau mai taku, ā, ko ngā whakapapa o Pāpā, ā, nō Hauraki, te pare Hauraki. So kua, Ko, ko ahau tērā, ko taku ingoa ko Te Rateikaro. Ah.
Ana he aha tō mahi konei? Ah, i, i tēnei wiki kua tae mai au ah, o roto o Whakatāne ki a, ta, ah, ki a, a mutu kia, kia whakapau kaha mō taku tuhinga rangahau, tuhinga paerua, uh, kei kone ki te Whare Wānanga Awanuiarangi, uh, ai, nā tēnei o tō tātou ahorangi nāna e ara i te kaupapa, Kua hau tonu ia ana kia whakakaha ia me ērā o ngā tuituinga. Ko te pūtake nui o te haramai a Te Rata ko tana paerua. Ko tana paerua kua oti i a ia te tuhi, te wāhanga whakataki i te kupu. Kua kitea ia tana kaupapa he uiui, he aha anō i tō kaupapa? A uiui ana au ki ngā pirihi o te Hāhi i te mea, āe, he. He minita au i roto i taku hāhi, ā, he uri ahau o ōku hapū, o ōku hapū anō i kororotia e whārikihia nei, ā, ko te kaupapa matua, Hakatupu Māori, manaaki wairua, Hakatupu Māori, manaaki wairua. Aua hunga, ngā pirihi nei, e hakatupu ā mātou Māori me te manaaki o mātou wairua, me pēhea mātou e hakatupu ā rātou Māori. Me pēhea mātou e manaaki o rātou wairua. Kei te whāngai rātou i a mātou me pēa mātou e whāngai ia rātou. Ko te hāhi ki te pirihi, ā, and ko ngā hapū anō hoki, pēhea mēnā kei te, kei te whāngai, e, kei te whakatupu, te mauri a ngā kaumatua kuia i te hapū, pēhea te hapū te whakatupu o rātou mauri, pēhea te hapū e manaaki te wairua o te tohunga o te kaumatua kuia e tiaki nei ā rātou. So he mea reciprocal nei, he homai, he oranga. Kei roto i te whakaora. He oranga o roto, āe. Tētahi ki tētahi. Tētahi ki tētahi. Āe. Ngātahi nei, āe, koia. E, nā, e te iwi, ko te wāhanga ki a au, ko te noho ki te titiro i ngā wetewete kōrero, i ngā whakamārama o ngā kōrero, me te kī atu ki a Te Rata, ā, tirohia te pukapuka mea. Whakatakoto pēnēhia tō kōrero, kia pēnei te rārangi e kua, ā, me, me tuhi pēnei kia pai ai te māramatanga o tā te kaipānui e kite ai. Ā, kia ora. E, ko te mea nui ki au, e, ko te arokaha tātou. Aro, me arokaha koe, me arokaha tātou. Ki te huna e noho mai au ki te kāinga. Ah. E, koinei nā mahi a Awanuiārangi. He whakaora i te reo rangahau ki roto i o tātou hāpori. Ne? Engari ko te, ko te pūtake nui o tēnei rā, ko te wāhanga tuarua o Pinepine te kōrero. Ah, koia.
Engari, kei te kite tātou, kei te rongo tātou, hāngai nā kōrero a Te Rata e, ki a Pinepine te kura. Ah, koia.
Nā te mea hoki, kei te kōrero a Pinepine te kura, i te tau 1848, ka kite tātou kei te hāngai pai ki nāianei, ne? Nā, e te iwi, ko te pātai matua pea kai mua i a tātou, tēnei nā, e, he aha e mau tonu ai ēnei taonga i a tātou, i roto i a tātou mai? Yeah. Mm. Nā, i rongo ai koutou, e, i whakatuwherahia e te rata tā tātou hōtaka, e tō mātou matua i te rangi, kia tapu tō ingoa. Nā, ko te tangata nei, ko te Kōti Ariki Rangi Te Tūruki, i tuhia i tana mōteatea i a Pinepine Te Kura, i rongo ia i taua inoi. Mokuia. Kātahi ka pātai tana ngākau, he aha hoki tēnei kupu e haramai nei ki a au? Mm. E mōhio nei tātou i haere ia ki roto i te whare kura, mihana, i roto o Whakatō i te tau 1800, Rima tekau mā whā, nē? Nā, ko taua tau, ko aua tau rā, ko inā nā tau tōkino i a tātou. Nā, kei te kitea ia i nā tāngata e mau mai nei i te karaipiture, inā nei kei te kitea no ia i tētahi āhuatanga o rātou. Ai. Nō reira, uh, koinei te wāhanga nau mai, nau mai tātou ki roto i a Pinepine Te Whura Tuarua.

2023, ka tae mai a Te Rata ki te kōrero i te ingoa i a te Atua. Arā, ka kite tātou, e tātou te iwi Māori, he, he momo matakite kei roto i a tātou katoa. Ana i tīmatatia rā e te rata tā tātou hōtaka, nei tēnei hōtaka, e tō mātou matua i te rangi. Nā tēnā titiro i te rārangi tuawhā o Pinepine te kura, Nā Te Rongopai, nā Te Rangimārie, nau mai ka haere tātou ki roto, nau mai ka haere tāua ki roto o Tūranga. Ne? E, tēnei te tira hou, tēnei hara mai nei nā Te Rongopai. Tērā wiki, ko te iwi o Whirimakoma. te, te a Momo Oro, rāua ko te, eh, te amo haere. I tēnei rā nei, kai te tīmata tātou ki te wāhanga tuarua o Pīnepine Te Kura.

Tata taumanuhiri i tēnei rā, hāngai ki a ia wēnei kōrero. Nā te mea, nā te mea, kei roto, kei roto i ngā rārangi nei e kōrero ana nā Kaunati Hikahika te Kaunati a tō tīpuna a Rāwiri. Ne, nā, uh, ake nei ka kī atu a Rāwiri Waititi, ā, e tai, ā, ko au tonu o tēnā. Ana, e pai ki ake te whakaae atu i tērā. Nei aita mā, e, e, e, e, e, nui atu nā rāwiri kai roto i a tātou. Ne. E, I maua i a tātou nā kōrero nei na te mea te, te miharo nā mai a te, a te poropiti nei a, a rāwiri. Nō nei rā nau mai e te iwi, i roto i tā tātou wāhanga, ā, ana, kia pānui noa atu au i ngā kōrero o te wāhanga tuarua ka wetewetetia e tātou. Whakakake e te ture i te kī nō tō waha, nō runga rawa koe, nō te mana o Kuini e tū nei. Nā Rangitū koe, nā Te Kotahitanga, nō Tāne rawa koe, nā Pure tawhiti. Nā Kaunati hikahika te kaunati a tō tīpuna a Raupiti. I haere ai i te rei nui au, ka hika i te ngahi. E kimihia e te iwi te ara o te tikanga, i pai ai te noho i te ao nei e. Kai tūranga nui, he matā pū, he patu i te tangata kia mate. Ma te maunga anō hoki rā i haere ai te ara, ko koutou anake e titi kaha mai nā. E kai o koutou mata i te kohu e tatao. I waho i te moana o Toka-a-huru, ko te kopae o te whare, ko te ara tōtara, te hua wai pārae, e, koia te kōrari e. Nā, koinā tā tātou wāhanga tuarua o Pinepine te kura. Nā, he wā anō ka whakawhiti atu tātou ki te wetewete anō e tō mātou matua i te rā. E, hei whakahāngai ki tēnei wāhanga tuarua o Pinepine te kura. Nā, he, te kupu nei whakakake o e, te rata ko Ruatahi, ko, ko, ko tātou e noho nei, tātou e noho nei. Te rārangi e kī rā, whakakake e te ture i te kino o tō waha. Nā, ka whakaaro ake tātou, he aha rā i tiki nāe e te matua tangata, I te Kōti Arikirangi te tuaropi te kupu nei whakakake. Mm. He hai tikina. Well, ki au, i roto i wāku titiro, aha ko ano he aha te titiro, ko te kupu nei whakakake e whakahau ana a te kōti, ko te karauna tēnei i taua wā o te tūkino. Mm. o te raupatu, e whakakake ana ia i tōna ake mana ki runga atu i a tātou te iwi Māori. Koia te tikanga o te kupu nei, whakakake, ne? Nā, e kite nei tātou i nāia nei, tēnei e, karauna, i nāia nei. Watu. He aha tana mahi? Te whakakake. Whakakake. Whakakake i aia ki runga atu i a tātou katoa. Nā, ka mutu tā rātou whakakake ake i a rātou, kua whakakorehia ētahi āhuatanga o te ao Māori kei mua i a rātou, kei mua i a tātou. Mm. Ka kite tātou e te iwi, te hōhonu o tēnei kupu. Ai rawa atu. Whakakake e te ture, arā ko te wahanga e kī rā, te kīnga o tō waha. Nā, ko te mahia te Karauna i taua wā, kei te hanga ia i ngā ture, i ngā ture muru whenua. Ai. Nā, kia kōrero tau ki a tātou mō aua ture nei. Ko te New Zealand Settlements Act Ai. 1863. Whai muri i tēnā ko te Suppression of Rebellion Act 1860. Whai muri i tēnā ētahi ko te Native Lands Act 1862. Whai muri i tēnā Native Lands Act anō 1865. Ko tēnei o ngā ture Māori Representation Act 1867. Ana, kāre i roa i muri mai, kua hīkoi mai ko te Tohunga Suppression Act 1907.
Whakakake e te ture i te kino o tō waha. Āe. Kai te, kai te whakakī katoa koe i tōu ao ki tō mana. Kai te whakaturihia koe tō mana ki mua i a tātou katoa. Nā, Kei te hiahia au ki te tāpiri atu anō i ētahi anō ture hāngai ki tēnei.
Anei, anei e te iwi, nā, nā nā ture nei, atu i nā ture muru whenua nei, mm. nā nā ture anō nei i muru te reo. Nā, e kite nei tātou i te wahine nei, te Minita Mātauranga nei, ou, whakakorehia atu ngā kupu Ngā kupu Māori i roto i ngā pukapuka.
Ou whakakorehia, ka rangirua ngā tamariki. Nā, tēnā koe whakaaro mō tērā, nē. Whakakake e te ture i te kino toa. Nā, ko tāna e kōrero rā, The Native Schools Act 1867. Wēhau.
Ko te tikanga o tērā ture, he whakakore atu i te reo kia noho ko te reo Pākehā hai mana ki roto i ngā kura. Ē. So, he aha te mahi a te Minita Māori, a te Minita Mātauranga? Whakakake i te ture, i te kino toa. Nā, ko tēnei ture, te Native Schools Act 1867, Ko tana mahi he whakakotahi i a tātou, kia, kia noho tātou i raro i te hāmara o tā te Karauna e hiahia ana. Ana ko te kupu, eh, kia kotahi tātou. Nō māra koutou i a Hobson e kī rā, he iwi kautiahi tātou?

1840 i hainatia ai te Tiriti o Waitangi. Ai. Nā, ko te mahi a tēnei, te Native Schools Code 1818 nei, he whakamana i te Native Schools kaupapa. Te kino o tō waha. Nā, kei konei e kī ana kia nui ake te puta o te reo Pākehā i roto i nā kura nei. Ai.
Oh.
nā, nā konā tonu, ka whiua atu te ao Māori ki te taha Hei kai ma te kori oh Te reo, nga tikanga, nga ra, ara atu, ara atu Mea rawa ake, kai raro to tatou reo Waro Na kai te hoki ake au ko tahi rau neke atu tau Na, ane ano te tahi te whakakina o to wa The Education Act 1877 Na, Ko te kaupapa o tērā he whakatipu kaha kia rite tātou ki ngā kura kei Inarani. Ana koina te hiahia a te wahine nā. Whakakore ia tō koutou tū, tō koutou reo, kia kore e rangi rua ngā, ngā, ngā tamariki. He, ne. Arā anō tētahi āhuatanga, uh, Native Schools Act 1909. Ā, mōhio koutou, ko tēnei ture, te Native Schools Act nei, ko tāna mahi he kao katoa mai i ngā wehi o aua ture, ka puta ki roto i te Minita mātauranga e roro nei koutou i tana wairua i tēnei rā. Nō reira, whakakake i te ture i te kino tō waha. Ē, ā, Koirā ka rongo tātou i ngā ture mō ngā whenua, ka rongo tātou i ngā ture mō ngā mātauranga. Ana, kei te kite tātou e puea ake ana tēnā āhuatanga i roto i tēnei kāwanatanga. I ia wā ka eke mai ia ki runga i te pou o ka whakaata, kei te patu. Nā, ko te rārangi 16 o Pinepinetua, nō runga rawa koe, nō te mana o Kuini e tū nei.
Nei?
E te iwi e tohu ana tēnei rārangi ki te pūtake i te mana whakahaere kia taka ki raro i te Karauna. Nei.
Ko te Kuini e kōrerotia nei ko Kuini Wikitōria. Nei. Koirā pea te tipuna koia o te Kīngi nei o Charles, nē? Aha.
Hāngai tonu tana whakapapa. Ai. O, ana, ka haere atu tō tātou Kuini nā wai hono i te pō. Ai. Ai, ki te tūtaki i a ia, taku mōhio nei, reira tō tātou Kuini e mea te, Ooh, ko koe. ko koe te uri o Wikitoria. Ki tonu o koutou wairua i te whare pāremata kai raro ra. O me pēnei kē pēta kōrero, he Wikitoria wairua kai roto katoa i te kāwanatanga o Naene. Ai. Nā reira, ka tika tō karakia e tō mātou matua i te rangi. Kia tapu tō whenua. Kia tae mai tōu rangatiratanga kia meatia e pai ai ki roa i te whenua. Ou, kua tae kē pea te wā. Koutou rā ngā minite tūtuhi he inoi hou. e tō mātou matua, kua pau katoa ngā whenua. e tō mātou matua, anei nā Ture, I hangaia hai muri i o mātau whenua e tō mātau matua. Kāre i mutu. Tangohia mai te ira kati whakamauhia atu ko te piko. Ranei ano nā ture mātauranga i patu i tō mātau reo. Ara e inoe ana au ki a koe e tō mātau matua. Kia ahatia tēnei iwi. Kia ahatia. Kia rite. e, kuai, kuai te hēpara. Nā, Kei te mōhio tātou i tērā atu wiki i kōrero ahau mō ngā tihi tapu e toru, tā Tāmati Muturangi Reedy, tā Hirini Moko Haerewa Mead, Te Ahorangi Whakahirahira, ā, Whatarani Winiata. Ko ēnā he hēpara. Ki a au, rāwei. Ae na wā tera.
Na te, na te mea, i pakaungatia rātou te pakanga i te wā i a rātou e, e takahia mai te, te mata o te whenua. Nē. I whāi ai e rātou ngā toho mātauranga hei, hei huari ki nā mahi a te karau. Ai. Nera. Ana, ka tū, uh, ka tū ngā kaupapa. Nō reira, E. Ko te mana Kāwanatanga tēnei i te iwi. Ko te Kuini o Wikitōria tēnei e kōrero mai, wiki, a, Kuini Wikitōria tēnei e kōrero mai nei ki a tātau. Ko te Kāwanatanga tēnei, ka kite tātau, nē. Ae. E, nē, te rata. Ū. Kāwanatanga o nāianei e tūkino ana i nā herena o te ao Māori. Ae rawa atu.
Whai rongo atu. Ā, ka kite tātou, nei kē te pātai, ahakoa i titoa a Pinepine te kura i te tau 1888, kei te kite tātou i tēnei āhuatanga ina. Nā, kei te haramai a Matariki. Āe. Whakapi i a Atua Pinepine te kura i te taha i a Matariki. Nē. Ā, te rārangi i tekau mā whitu. Nā Rangi tū koe, nā Te Kotahitana, nā Tāne rawa koe, nā Pure tawhiti. Nā, he rārangi whakapapa ā-wairua ēnei. Āe. Nā Rangi tū koe.
Whakarongo, whakarongo rā e Tāne ki te ahurewa. Nē. Ana, koira, nā te kotahitanga, he, he rārangi whakapapa ā-wairua, he rārangi whakapapa ā-tōrangapū tēnei. Aye.
Ka hono te tangata ki ngā puna kōrero a te Atua, ana, o te whakahau tonu, ā, ia, kia kotahi te iwi, ā, e, e, te, e te rata. Ko wai te tangata kai roto i te hāhi haere? E, e, Ēnei kōrero e kōrerotia nei, he aha ōu whakaaro? I a koe kōrero anō, kua ingoa ki a koe kāwhe. Rangitū koe, nā te kotahitanga, nā Tāne rawa koe, nā Kore tawhiti. Whakaaro nei au ki tēnei mea te whakapapa ā-wairua o tō tātou hāhi. I tēnei rā, i ēnei wā nei e toru ngā hēpara e mahi tahi nei. Ko tō tātou tino hiahia kia mahi tahi i raro i te Tiriti o Waitangi me te Paipera. Ā, ko tō tātou atu pīhopa a Don Tamihere tētahi, ā, mahi tahi nei ki te atu pīhopa a Justin Duckworth, tētahi atu pīhopa anō hoki ki, ki Fiji, ko Sione. Rātou tokotoru tahi nei e, e tō mātou hiahia kia mahi tahi mātou, mahi tahi mātou te iwi Māori, te iwi Pākehā me ngā iwi o te moana nui. Nō reira, ko, ko rātou te reanga o ēnei rā e, e whakahaere ana ngā mahi a wairua o roto nei. Kei roto ngā rohe, pēnei i a mātou te Taitokerau, ko tō mātou, tō mātou pīhopa, Tiki Toi Pīkahu, e whakahaere nei ngā mahi wairua mā mātou anō, ngā Minita me ngā Pirihi, ā, me ngā hunga e taetae mai ki ngā karakia, mā mātou e whakakīnaki, e, e mahi ngā mahi ā-wairua nei. I te mea, mā mātou te mahi ā-wairua me te mahi hāhi, mā te taha tōrangapū pea ā rātou mahi. Ā, koia tāku e whakaaro nei, he whakautu i tērā pātai, he aha te. Ka pai.
Nā te mea hoki, ki te titiro tātou i taua rārangi nei, nā Rangitū koe, nē? Nō. Nā, kei te kōrero mō te Rangitūhāhā. Ō. Nā te kotahitanga koe, ā, i aho mai tātou i te kotahitanga o Ranginui rā ko Papatūānuku. Ā, koia. Āe.
Ana, e kōrero nei koe mō nā hāhi me nā kaihautū o nā hāhi, e rapu ana i te māramatanga i roto i te kupu o te whakatinanatanga o te kupu. Āe, ko ia. Nā, ka whai muri i tērā, nā Pūre Tawhiti. Āe.
Nā,
i roto i te hāhi Ringatū, he taonga nui te pure. Āe, kia ora.
Ko tāna mahi, he rapu i te wairua hei whakamāmā, hei horoi. Kātahi ka tāpaetia te pure hei whakatapu, hei hiki i te tapu, hei whakaora i te tapu o te whenua. Nā, he karakia tērā i roto o ngā mahi a te Hāhi Ringatū. Ka mutu ko tāna mahi anō, he pēnei i te kaitiakine, nē, hei, hei whakahoki mai i te ora ki tēnā kaupapa. Nā, i roto. I ngā mahi e kite nei tātou a te Karauna i tērā wā, 1888, onāianei tono kei te kite tātou ko ngā mahi a ngā purihi. He whakahoki mai i te wairua kia noho ai tātou ki te wāriu pai i a tātou, kāore kē tātou i hē. Nei, i whakapono mātou ki tō Atua. Nei. Ana ināianei kua riro māu mātou e tohutohu mai. Nā, ko te, ko tētahi o ngā kupu ataahua kei roto nei, ko te kupu nei tawhiti. O, tauge ki a te rā kore. E, ko tērā kupu, he titiro tawhiti, ana, ko te hoa o te kupu nei tawhiti, he tata. titiro tata. Titiro tawhiti. Kai koia. Kei te mahara ahau ki tētahi uh, kōrero ko Tuhia. Nā hōnā tihi tapu e toru nei. Ai.
Ko rangi tū rāta. Ko te kotahitanga rāta. Ko tāne rawa rāta. Mm. Ko pure tawhiti rāta. Oi.
Ana me taku whakapono, e hara i te mea i noho mai o ēnā kōrero, kai tēnā, kai tēnā, kai tēnā o tātou, aua kupu he. Ā, nō reira, e kai e te kupu nei tawhiti, ā, whakatawhitihia atu te Kāwanatanga nei mai tēnei whenua. Whakakorehia atu, kia tawhiti atu tēnei Kāwanatanga mai tēnei whenua. Ā, ko te, ko te wāhanga hou tia. Ā, ko tētahi anō kōrero e, a ka wai atu tawhiti te haere. Kai ngaro koe.
Ai, ai. Uh, mahara au i te wā e, e, e puhipuhitia ana au, e whai poaka ana, koe rau ki te tai kora. Mm. A ka kua atu koe ki roto i tērā awa, kaua e tawhiti te haere mai o kuri. Ai. Ne.
Ka mahi tahi nā kuri me te tangata. Nā rangi tū koe, nā te kotahitanga, nā tāne rawa koe, nā pure tawhiti. Aua kupu nā te ataahua ake. Ngā kaunati hikahika, te kaunati a tō tipuna o Rāwhiti. Ō! Ko te kaunati e kōrerotia nei e te kawenata tapu tērā.
Āe koia.
Nē rā. Ko te mahi a te kaunati he whakahokiaki i a tātou ki te kawenata tapu. He here, he here whakapono ki te kupu. He, he here whakapono kia hikahikatia te kupu. Ne. Arā te kōrero, nā Kaunati hikahika. Ne. Nā, me te maharau ki tēnei kōrero, Ka haere koe, ka mea ka āhua whakahikahika i wō kōrero. Nē, whakatipu, whakaora, whakatinana, te hikahika o te kōrero. Te kaunati a tō tipuna, a Rāwiri. Mā te whakahua i te, i te poropiti nei a Rāwiri, ka hono te kōrero ki ngā tikanga o te Paipera Tapu. Koia.
E te iwi, anei. Kai roto i te Paipera Tapu, e, te kawenata tawhit, me te kawenata hou. Neke atu te 350 ngā wā e whakahuatia ana tēngo rāwhiti. Koe.
Miharo, ai. Miharo. Ka mutu, ko te mahi a Rāwiri, Ehara i tīkina ai e Te Kooti a Rawiri ki roto i te ranga, ā, he tangata tuhituhi mōteatea tērā. He tangata pakanga anō a Rawiri. He tangata ārahi a Rawiri. He tangata whakatipu i te kōrero a Rawiri. He pokapū, tōrangapū wairua ki roto i ana mahi o te whakatipu i te iwi Iharaira nei. ā, nē. Nā tōna ārahitanga i ana hōia i roto i ngā pakanga, ka whakapono, ka whakapono te iwi he kīngi tēnei tangata i ahu mai i roto i te kawenata, i waihanga i te tikanga a ngā Hūrai. Nā konā pea i tīkina ai e te kōti arikirangi te tūruki, tana ingoa, nā Kaunati Hikahika. Nā ko te tikanga o tērā, A kāti, haere ki te motu ki te ao, whakahikahika ā, i te karaipiture, i raro i te ingoa o Rāwhiti. Ana e kōrero mai nā koe mō koutou i roto o te taitoke rau o mm. Katouma, kai te whakahikahika koutou i te kupu o te karaipiture. Ko ia.
Hai aha, e hai noho i roto i te kotahitanga. Reo. Uia.
Nā koinei te pūtake nui o tā tātou. Kia hoki paku atu tātou ki te kōrero mō Rāwi, nē, ā, ka tuku atu ki a koe i roto tonu i tō whakaaro o nā kupu e kōrero mai nā koe. Whakaaronui ana au ki tēnei kīngi o tātou. Ā, ko ia te pōtiki tonu o tana whānau. Whakaaro nui ana au mō mua ōna haere ki te pakanga, mō mua ōna mahi pērā ai me te tuhi ērā mōteatea o ōna hīmene. Ko te taenga mai o te poropiti a Hāmuera ki te whare o tōna pāpā, i te mea kai te rapu a Hāmuera tā te Atua i kī ai he kīngi hou mō te iwi. I te titiro a Hāmuera te poropiti ki te teitei o ana tuākana. ki te toa, ki te kaha, ki te pūrotu o ōna tuakana. Hoi nō tā te Atua i kīia, Kaua rawa e titiro ki te teitei. Kaua rawa titiro ki te pūrotu. Kaua rawa e titiro ki te toa me te kaha tonu, te pai o te hanga pea o ngā tuakana i te mea ka kore au Atua e korero nei, e titiro ki o ratou teitei o ratou purotu kao. Ta koe e hiahia ana e titiro ana ki te ngakau, ki te ngakau ko te manawa tonu o te tangata ma tera manawa me tera ngakau hei arahi mo toku iwi hei hapara hei hepara mo toku iwi mo nga tau kei te heke mai. Ko tera tangata kare ano ka tae mai. Haere te tahi tuakana, haere te tahi tuakana, haere te tahi tuakana, kātahi. A Hāmuera e mea atu ki a, ki a Hēhi, te, te pāpā o Rāwiri, he tamaiti anō tāu? O oh, ai, ko te pōtiki, hoi nō, kei, kei te pātiki ia, tiakina hi, ngā hipi. O, oh, tēnā, mōre mai tērā pōtiki. Kātahi ka mea atu te atua, i te tainga mea, te, te pōtiki tonu te whanu. Ai, ko tēnei. Kua kite te Atua i tōna manawa. Kua kite te Atua i tōna ngākau. Nā tērā, he ngākau tītika ki te Atua. Nā tērā ngākau, e mārama pai te Atua, ā, āe, ko tēnei te kīngi pai, nā, ka, ka rau atu te, te hinu, te hinu whakatapu ki runga i tana mātenga, tana upoko, Nā tērā, mō muri mai, koia te kīngi. Ko tau e hinu tapu rā, ko te hinu pūrena tērā. Hinu pūrena.
Ko te hinu pūrena nei. Koia tā rua tekau mā toru.
Ā, ko taua hinu pūrena nei, ko te māramatanga. Ā, koia.
E, i, i hoatu e te atua tana, tana hinu pūrena mm. ki runga i tana mātena, ana ko taua whakahua o taua mātena, o taua hinu na, hinu pūrena, He tangata matakite, he tangata ārahi i roto i ēnei. Kāpā i nā kōrero, kāpā i nā kōrero. Arā, e te iwi, e kite nei tātou ko nā kōrero e kōrero nei a Te Rata i ahu mai i te tau 1814, Te tekau hau tuatahitanga o roto o te karaipiture ki ō ihi. Āe, he hamuera anō. Ana, i haramai reira, anei tātou. Ka haramai a Te Kooti, ka tīkina a Rāwiri ki roto i tana mōteatea ka tuhi a Tokorāwe. Ana, koinei te tikanga o tā tātou kaupapa i roto i tēnei rā nei, ngā kaunati hikahika, te kaunati a tō tīpuna a Rāwiri. Oho. Papa i a tatou korero. I haere ai i te rei nui ao ka hika i tana ahi. Na kua kite atu te te atua o ka wai titiro ki te ahu o te tangata. Ka wai titiro ki tona pai me tenei me tera me. Aha. E me ata titiro tatou ki te ngakau o te tangata. Te ngakau.
Mena he ngakau ka rongo, ka whai mai te iwi. Anei taku pātai ki a kōrua. Kai te kite anō kōrua i tēnā ngākau i roto i tēnei kāwanatanga? Kāore rawa atu.
Kāore rawa atu. Ana mēnā ko te Atua, he aha i waiho e te Atua ko rātou hei kāwanatanga? Whakataki e te puha te whare kēkete e tau mai nei. Ā, nā, I haere ai i te rei nui ao, ka hika i tana ahi. Ko te hika e kawea nei, ko te kupu a te karaipiture. Te ao la.
A, kimihia e te iwi te ara o te tikana. Oh, korua, koina te mahi. Kai te hara mai a Pooti. Kei konā ka kimi tātou i te ara o te tika, engari whakahokia mai ki a tātou ināianei, tō toi o tātou whānau, hapū, iwi. Ngā taonga kei a tātou, ko tā tātou mahi, te mahi a Awanuiārangi, he kimi i te ara o te tikanga. Te mahi a Ngāti Hitapu e toru, tā Tāmati, Tahirini, te ahorangi e whakahirahira, kimihia e te iwi te ara o te tikanga. He hēpara, nē? Āe, koia.
Ko te mahia te hēpara, he huaki i te kuaha tika. Āe. Ka kī te hēpara, Ā, ā, ā, ā, ka wehe haere mako rā. He pōkihā kai konā. Kai te rongo atu au te pōkihā e nenere ana. Anei kei te kuaha, huakina ki tēnei na. Anei, haere mā tēnei kuaha. Anei, anā, ko tēnei ao e noho nei tātau. Ko te tikanga, kai mua tērā kupu i te aroaro o tēnei mea o te ture. Āe. Ē, ko te tikanga kai runga i o tātau marae katoa, te kawa o te marae. Ae. Ko te tikanga kai runga i o tatou tangihanga katoa. Ko te tikanga kai roto i a tatou karakia, moteatea, waiata, kapahaka. Whakaaro ake tatou he aha te mahi a Te Matatini. Ae. Rongo atu au i a Ta Herewini i te pou kai ki roto o Pohara marae i tera atu wiki, e ki atu ana ki a Nawaihono i te po. Ā, e te Ariki nui, ka whakaeke, neke atu pea i te rima tekau nā kapa haka, ki te whakaatu i a koe ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ka kite tātou i te taonga nei, nē? E, te taonga, te, te, te kaupapa nei te tikanga. Ko te tikanga pea kia pai tātou ki a tātou. Tika. Ko te mahi a te tikanga. He ārahi i a tātou, he whakamahi i a tātou ki roto i te pae. Ko ā tāua mahi i roto i ēnei rā ruarua nei, he whakatakoto i te tikanga ki roto i tō tuakiri. Nā, i pai ai te noho i te ao nei e, kei tūranga nui, he mataapu, He patu i te tangata kia mate. I pai ai te noho ki te ao. Ki te tatau tikana ka pai te noho ki te ao nei e. Me kimi tonu te tikana e pai ai te noho i te ao nei e. I roto i ngā tau nei kai te haere tonu ngā mahi a te rōpū whakamana i te Tiriti o Waitangi. Ōu, ka whakamihi ki wā rātau mai, ko te tino pūtake hoki e pai ai te noho i te ao nei e. Ā. Kei Tūranga Nui he mataapu, he patu i te tangata kia mate. Nā, o te tau 1865, 66, ka pakaru te riri ki Waerenga Hika. Ka pakaru te wehi ki ngā whenua o roto o Te Aitanga-a-Māhaki, o Rongowhakaata, o Ngāi Tā Manuhiri. Ka muru ō rātou whenua. Ko tētahi ture i mureu i ā rātou whenua, te East Coast Reserves Act 1864. Koirā i whiu ai rātou ki whare kauri. Hoki rawa mai, i hoki huna mai, kua riro kē ngā whenua rā. Ne? Anā, koirā te rārangi e tuhia ai e te, e Te Kooti Ariki Rangi i te Turuki. E mahara ana, pai ana ia ki ngā pakana me ngā mamaetanga o taua wā. So mēnā nō te tau 1860 ōu pakanga rā, ko tēnei mōteatea he mea tito kē i te tau 1888, 20 ngā tau i muri mai, kua mahea te noho a Tauiwi ki roto o Tūranganui-ā-Kiwa. Te rārangi e kī ana, ma te maunga arono hoki rā i haere ai te ara, ko koutou anake e titikaha mai na. Ma te maunga arono hoki rā, ko te miharo ki a au, ahakoa nā wehi. Ka rapu tonu o te matua tangata i te maunga arono na te mea kua kaha tana haere i roto o. i te kupu o te kareipitore. Nā, kia kōrero ake au mō te maunarongo. Mm -hmm. ah, I te tau 1880, ka noho a te kōti me tana whakarau ki Tokanganui a noho, ea i roto o Ngāti Maniapoto. Hei reira, ka whakahau e Rewi Maniapoto, uh, te Karauna kia hoatu te ora ki a Te Kooti, tana whakapahā. Nā, ko te Minita nāna tērā mahi, e, ko Honest John Bryce tana ingoa. Oh, hoatu rāno te kupu Honest John Bryce ki mua, ko ia te Minita, uh, John Bryce, Minister of Native Affairs, ne? Mm. Ka hoatu te kāwanatanga te Honest. Ne. Kia, te pono o ana mahi, ara, ki Parihaka, uh, te pai o ana mahi. Ki atu ari wimani a poto ki aia, kati, ki te pirangi koutou ki te whakatakoto i tēnei rewera, the railway, uh, tō hoiho fio fio nei, ki konei, hoatu, te ora ki a Te Kooti Ariki Rangitetūruki. 1883 tērā, ka titua tana waiata, kāore te pō nei mōrika rikarama, e te oho noa ki te ao rapu kau noa. Nā, i te marama o Paena Whāwhā, 1916, mm. ki Maunga Pōhatu ka whakaeke kino i a Maunga Pōhatu e te karama. Ka mauhere hētia Te Poropiti o Maungapohatu me wana kai ārahi i a ia ki roto o Mautini. I roto o Mautini te tau 1916, ka titua tana waiata, Kaore te whakamā i ahau ki te taura whiu kau. I kite au he karauna kīngi ka ū ki Maungapohatu. Mekamekai aku ringa ka pai e te iwi ka rite ngā karaipiture. Ruku mai e te tikana hei hoa moe ake ki a au i hoa ai taku moe i te whare. Tākiri mai ko te ata, ka puta atu ki waho, ka titiro noa atu ki waho ki te moana, e tatari atu ana i te ope o nā anahera. Anei te kupu, te rārangi tekau te i waiho ai au hei maunārono. Arā, nē. Nei i roto i tā te Kōti waiata, mate maungārono hoki rā i, ā, mate maungārono hoki rā i haere ai i te ara. Ka hoatu rā te maunga ana i tana kōrero, i toko anga nui anō. Kāhore nāu, nā te Karauna e homai te maungārono ki a au, māku anō hei tiki atu, māku anō hei whakamana. Kia ora.
Koirā te wā tuatahi o te putatana mai o tērā kōrero, te maungārono. te whakatūtanatia o te marae ki o hope nei, mm. e te minita Hoani Rotene, uh, ka tapai e te whare te mauna arono. Oh, wow. No hea taua kupura te mauna arono, no roto i te rārangi o te mōteatea, kaore te whakamā i a hau rārangi te kau. Ana. Kua hāngai a Te Kooti rāua ko Rua Kēnana e, ko te kupu nei, te maunārongo e kī ana e, kia kōrero au mō te kupu nei, te, te maunārongo, kimi te pai, kimi te tika. Ko koutou anake i titi kaha mai nā, ā, o taua kupu nei, nei. E, ko tērā tikanga, Kua oti te Karauna te whakatakoto e titikaha mai ana wana ture, wana tikanga katoa ki runga i a tātau te iwi Māori. Kotahi noa tō koutou ao, kai te titikaha ki wā koutou mai, turakihia atu tātau te Māori. Mhm. Te rārangi 25, e kai ō koutou mata i te kohu e tatau, he kupu tēnei e kōrero ana mō te Pōraruraru, Te Rangiirua me ngā ārai i te huna i te māramatanga nei. I waho i te moana o Toka Ahuru, nā, ko te taonga nei, nē, ko Toka Ahuru, o, wai konā tētahi, ko Toka Ahuru he, he toka kai roto i te, i te tuhituhi, ā, o rogo whakaata e kī ana he toka tērā, he toka hī ika kai waho mai o Tūrangara, kai rāwahi mai Tūrangara, e, he wāhi e mohio nuitia ana mo te kaimoana, e, te tāmuri ara atu. Engari ko te, te here o toka ahuru, he wāhi tūhono i nā whakawhitiwhiti rawa, I waenganui ngā iwi o roto i Te Tai Rāwhiti. Nā, koinei hoki ngā mahi a Toka Āhuru. Nā, koinei ai pai i tikina ai e Te Kooti, a Toka Āhuru. I waho i te moana o Toka Āhuru, a Toka Āhuru. Nā, he hono tō toko Toka Āhuru Ki te waiata nei, ā, pōpō e tangi ana tama ki te kai māna, waiho me tiki ake i te pou ā haokai. E, ko tērā kōrero e kī ana te mauranga mai a Ruakapahanga i te kūmara ki Aotearoa nei. Ana ka taka tētahi o ngana uruuru, ka tau ki runga o Toka Āhu. Ka kite tātou nā Honoru. Ko te kōpae o te whare, te ara tōtara, ko te kōpae o te whare, Koia te tūāpapa o te whare, nē. Te kotahitanga tērā o te iwi, te tara iti o te whare, te taha nui o te whare. Te hua wai pārae, ē, koia te kōrari. Ko te kōrari e kōrerotia nei, ana, pātai ki ngā tāngata mōhio, he harakeke. Ko te kōrari, he putiputi. Ka pua ana te putiputi o te harakeke, o te kōrari, kua tauria e te kōkō kia inumia ngā miere reka. o tēnei mataharakei. Tēnei e te iwi te wā ki tō koutou whanaunga, ā, te rārangi whakamutunga o tēnei rā. Nā, kua tae mai koe. Ā, hāngai koe ki tēnei kōrero. Tēnei e te iwi te wā ki tō koutou whanaunga. He karanga tēnei ki te iwi whakahokia tātou ki tō tātou kotahi tau, e akiaki ana ki a rapu i te tautoko, i te kotahitanga. Nō Patai mai te kupu karaipiture, mai roto o Te Tai Tokerau, tēnei e te iwi, te wā ki tō koutou whananga. Mō tēnei rā, e te tira hou, nau mai. Nau mai te rongo pai, te rangimārie. Nau mai i runga i tēnei rārangi, whakamutuna i tēnei rā, e kai, tēnei e te iwi, te wā ki tō koutou whananga. Ki au, koinei tō tātou wā. E aro ki ngā mokopuna. Kia ora.
E aro ki ngā rangatahi. Kia ora.
E aro ki ngā mātua. Kia ora. E aro ki a tātou. Yeah. Tēnei e te iwi te pā ki tō koutou whanau. He kereme kai te hara mai, kai te hare au tuku kōrero mo taua kereme, kai te whakaora i ake au e nei kōrero, hai tau toko i te kereme nei, mō tētahi atu wā. Ā, ka kōrero ai te, e te iwi, hei whakaoti kua āhua o āpea koutou i ēnei pahupau. Tērā tā, māu tāua e whakaoti i tēnei wā nei. Whakaaro nui ana au ki ngā rangātahi a ngā taiohi, ngā tamariki ki te kāinga tonu. Ki te kāinga tonu e whakaaro nui ana au he aha rā te take kei te tuhi au ki roto i te reo Māori mō rātou anō te take. I te mea āku kupu rangahau, āku kupu paearu, mō rātou anō te take, ā, ā tōna wā, tērā pea kua tae kē mai te rā, mā rātou anō ngā rangatira, mō te hāhi, mō te hapū, mō te iwi, koiā rānō te take ko taku hiahia.

Kua oti i a tātou. Kua oti i a tātou o wāhanga tuarua o te whakapāhotanga hōtaka oro o Pinepine Te Kura. Ā, e te rangatira, te rata nau mai, kua uru mai koe ki roto a te reo rangahau, ā, i roto i ā tātou kahi waimaria taua i tā taua manuhiri, e te iwi hoki ake, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Kia ora.